lweqt mi ara yemmet. Ila lweqt ussenger, lmeɛna ad d-yas lweqt mi ara bennun ayen yessengren. Ila lweqt i yimeṭṭawen, lweqt aḍsa, lweqt lḥazen akked lweqt lefraḥ. Ayen ara ixeddem Rebbi ad yili dayem, ḥedd ur yezmir a s-yernu neɣ a s-yekkes kra neɣ kra. Rebbi ixeddem kulci i wakken ara t-kabren medden, a t-agaden. Ataya wayen yekteb Sidna Sliman acḥal meyat iseggasen iɛeddan, lameɛna akken ttheggiɣ nnuba-agi, mazal ttrun at ddunit s wid iɛatben deg lasnam ala teltiyama-agi. Mi ara tsellem nnuba-agi, zelzla n lqaɛa-nni iḍran deg lasnam, deg yiwet dqiqa, ass wis ɛecra n ccehr n kettuber deg useggas-agi, ad yili d amekti kan. Yers tura deg ttserriq n tmurt-nwen. Lmeɛna acḥal iluluf n medden i imenɛen seg lmut iḍ-nni qqaren tura, Acu ɣef i aɣ-ixdem akken i Rebbi? Anwa yessnen rray Rebbi? Anwa i yellan d amḍebber-is? I d-yenna Sidna Dawed, Ur nessin ara, nukni ilan lxuluq i ifassen-is, acu ɣef i xedm Rebbi akka d wakka? Lameɛna nesɛa awal i s aɣ-isfehmen deg wussan ineggura, uqbel ara tfak ddunit, ad ilin zzelzla at lqaɛa d llaẓ deg imukan imxalfen, ad ikker lǧens ɣer lǧens d ula ɣer d ula, ad izad lbaṭel. Acu ɣef ara ilin lehmum-agi gar wat ddunit? Ɛni mačči ala xaṭer Rebbi ibɣa ad ten-ismekti belli xesren akk? ad sen-ixebber i wid ara isellen i ṣṣut-is belli lweqt ad tuben, ad qeblen leslak-is. Wid akk yemmuten deg lasnam, smektayen-aɣ-d ɣef imeslayen nniḍen n Sidna Dawed deg Zzabur mi d-yenna, Bunadem, ussan-is am leḥcic, am ujeǧǧig lexla iǧujgen, iɛedda fell-as ubeḥri dɣa ulac-it. Amkan-is ur t-ittɛeqqil ara. Acu yebɣa ad aɣ-ixebber Ṛebbi i nukni imenɛen seg lmuṣiba-nni yeḍran deg ddqiqa deg tmurt n Lezzayer? Ibɣa ad aɣ-isseḥfeḍ ad neḥseb mliḥ wussan-nneɣ i wakken ara nesɛu ul i k-yisen. Yelzem-aɣ-d ad nedɛu Ṛebbi s yimeslayen n Sidna Dawed, A Sidi Ṛebbi, ssenɛet-i lḥessab n wussan-iw i wakken ara ɛaqleɣ tigellilt-iw, axaṭer tudert-iw amzun d ulac zdat-k. S tidet, mkul bunadem ulama iǧhed, ḥaca nnefs i deg-s. Lḥemdullah tella timerjyut fell-awen, fell-aɣ, ma neqreb ɣer Ṛebbi s tuba, neɛqel nella d imednuben zdat-s, ala xaṭer Ṛebbi ḥennin, ṛṛaḥim, ẓẓay ɣef urfan, tɛum ɣur-s lǧuda. Anect ɛlayit igenwen ɣef lqaɛa, anect meqqret lǧuda-s ɣef idit ittaggaden. Acu ma nesɣer ulawen-nneɣ, nugi ad neḥessis i wayen i aɣ-d-ixebber ɣef ddnubat-nneɣ, d leslak i yebɣa ad aɣ-d-yefk, ara iceggeɛ ayen ara aɣ-yesmektin belli d netta i iḥekmen, mačči d nekni. Ulamma ixebber-aɣ-d deg Wawal-is ɣef zzelzlat n lqaɛa, d laẓ, ɣef lmuṣibat nniḍen ara yeḍrun deg wussan ineggura, ur aɣ-yeǧǧi ara mebla timerjyut, yerna iṣebber ɣur-neɣ, imi ur yebɣi ara ad yessenger ula d yiwen, lameɛna naweḍ akk ɣer tuba. Ɣef wayagi, lexbar n lɛali leslak-is deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ mazal yettubecciṛ deg ddunit irkul s rradyu, iwakken ad yili d cchada i leǧnas irkul belli ulac leslak ɣer ula yiwen nniḍen, ala ɣer Lmasiḥ. imi ur ili ara di ddunit yiwen isem nniḍen i d-ittunefken gar medden i ɣ-yessefken ad nettusellek. Ur ttaggadet ara ayen ara ineqqen lǧettat-nwen, lameɛna aggadet akteṛ lmut tis-snat, d afeṛṛeq i dayem d Ṛebbi. D cciṭan i yebɣan ayagi. Ihi, iḍ-agi, ma tsellem i ṣṣut Ṛebbi, Ur sɣaret ara ulawen-nwen. Ila zik yiwen nnbi isem-is Iliya, iɛetben mačči d cwiṭ, akken i d-aga ubrid i ihegga Rebbi fell-as. Iliya d bunadem am nukni, Yiwen wass, tɛebga i d-isers Ṛebbi fell-as tuɣal teɣleb-it. Yeɛya deg ddunit, yenna-yas i Ṛebbi, Tura beṛka-yi a Ṛebbi, kkes-iyi tudert-iw. Axir-iyi ad mmteɣ, ur uklaleɣ ara ad idireɣ. A Ṛebbi, ilan ḥennin, ṛṛaḥim, ur t-innuɣeɣ ara. Ala xaṭer yeɛqel-it d bunadem yulwan, ihegga-yas tuččit d tissit d usteɛfu i uqeddac-is. Imiren irafeq-it ɣer kra udrar iqedsen isem-is Hurib, anida i yufa iman-is weḥd-s, ihder-as imiren, yenna-as Rebbi, Ffeɣ tura ad tbeddiḍ zdat-iyi alaxaṭer bɣiɣ ad k-sfehmeɣ kra. Ilya ibedd dinna weḥd-s sufella n udrar-nni, yerǧa ayen ara s-yini Rebbi. dɣa yekker-d ubeḥri iǧehden iẓuf-d deg idurar-nni merra armi cergen icerfan nneqlaben idɣaɣen d lɣiran Iliya yerja ad isel i ṣṣut Ṛebbi i s-iheḍren seg talmast ubeḥri-nni Lameɛna ulac-it. Ɣa tenhaz lqaɛa. Ilya yeḥseb ad yemmet dinag udrar deg tzelzela-nni tameqqrant, yerja a s-yehder Rebbi seg-s, lameɛna ulac-it. Imiren tecɛel tmes deg tizgi n udrar. Lameɛna ulama Ilya yerja ad isel i ṣṣut Rebbi seg-s, yesla kan lḥess uḥeǧǧaǧu. Deffir akk lḥess-nni i d-ikkren deg udrar, tella lehna tameqqrant. Kulci yessusem. Dɣa akken ibedd yelli-a mazal yettraǧu ayen ara s-yemmel Rebbi, yesla i ṣṣut-is. Mačči d ṣṣut yettɛeggiḍen s lǧehd, lameɛna d ṣṣut am lexyal yettbecbucen, yessihadren deg wul-is. A leḥbab, Ṛebbi mi ara ihder i bunadem, mačči s leɛyaḍ, mačči s lḥess ameqqran, g ubeḥri iǧehden, g zelzla leqɛa neɣ g uḥeǧǧaǧu, i as-isefhem lebɣi-ines. Ṛebbi ihder i ul n bunadem akken ittili weḥd-s. Ihder-as s tuffra g ul-is, tikwal s targit, g uwaḥi deg yiḍ. Ṛebbi as-ihder tikkelt ber dayen, dɣa as-yeldi amezuɣel akk d leɛqel-is ad ifhem ayen ara s-ixebber. Kunwi ttḥessisen iḍ-agi i nkun tjerrbem zelzla lqaɛ, neɣ assenger uxxam-nwen s ubeḥri iǧehden neɣ s uḥeǧǧaǧ u tmes. Mačči deg talemmast lmuṣiba-nni ara tɛeqlem sut Rebbi i kun-isawalen, lameɛna mi kulci iɛedda, imi ayla-nwen merra texfa i hadrawen s targit, neɣ s umekti n kra neɣ kra ay teslam neɣ teɣram, akken ur tezmirem ara ad teṭṭsem deg yiḍ. Llan kra n yidwen iḍ-agi i slan wissen acḥal d abrid n ṣṣut i kun-yessiwlen ad tqeblem leslak n Rebbi ama deg ṛṛadyu ama seg kra imeslayen deg tektabt ay tqeblem sɣur-neɣ, lameɛna teqqarem ar azekka. Awal-agi mačči fell-i, imi zedɣeɣ deg tmurt inselmen. Sidna Ɛisa issen-iken iḍ-agi, iqqar-awen, Tubbet!

Meḥsub d lweqt n ubag i lexbar n lxir ay teḍra zelzla lqaɛa deg Lasnam, lxaṭi d lǧemɛa tamdit. Balak llan wid yeslan i sut Rebbi iḍ-nni i sen-iheḍren seg rradyu akken qqnen seddaw lbeniyat n temdint i idermen. Iberdan n Rebbi mačči d iberdan-nneɣ. Ixemmimen-is ur ɛadilen ara s yixemmimen-nneɣ. Ma nesla i ṣṣut-is, nennufeq fell-as, Isefk-as tikwal ad aɣ-d-iceggeɛ leɛtab i wakken ara nɛaqel ṣṣut-is, ad neqreb ɣur-s deg diq-nneɣ. Imiren mačči s lɣuc, s ttaṛ, neɣ s lḥeqran i aɣ-d-iheddeṛ, lameɛna deg lewqat iwɛaṛen ittqellib ad aɣ-ijbed ɣur-s i wakken ad aɣ-isellek. Cfiɣ mi zdeɣ deg tmurt la yut zelzla lqaɛa deg lǧiha uqbu. Ad ilin kra deg uwen ara yecfun fell-as. Teḍra deg yiḍ ɣef lǧiha n tmanya. D lɛada-nneɣ nekkini d tafiremlit i zedɣen yid-i lweqt-nni ad nɣer kra n wawal n Rebbi uqbel ara neṭṭes seg ul yiḍ. Iḍ-nni mi teḍra zelzla, Tufa-yaɣ-d neqqar awal Ṛebbi lwaḥid. Amzun ihegga-yaɣ-d Ṛebbi i wayen ara yeḍrun, alqaṭer qran kra n ddqiq uqbel tenhaz lqaɛa, neɣra imeslayen-agi seg Inǧil. Nukni nessen ma yexṣer axxam-nneɣ deg-s nezdeɣ ɣef lqaɛa, nesɛa deg igenni yiwen lebni ilan sɣur Ṛebbi, yiwen uxxam n dayem ur nettwaxdem ara s yifassen. Lḥemdullah, nemneɛ-as seg lmut iḍ-nni ala xaṭer ur teǧǧihid ara zelzla. Lmeɛna, Ṛebbi yesmektay-aɣ-d seg wawal-is belli ḥedd ur yesɛi dagi deg ddunit tamezduɣt idumen. Wid yetteklen ɣef Sidna Ɛisa i leslak ur ttagaden ara lmut, ala xaṭer sɛan taḥqiq n tudert n dayem s laman deg Lmasiḥ. Ɛni tesɛam ttaḥqiq-agi, kunwi i yettḥessisen? Alxaṭer mazal drus n zzman, win ara d-yasen ad d-yas ur yettɛeṭṭil ara. Sidna Ɛisa Lmasiḥ ad isergigi mačči kan lqaɛa, lameɛna ula d igenni. Ala d ddula n Ṛebbi, d win yellan d idula-nni ara yidiren i dayem. Ncallah ad tzemrem seg yiḍ agi ad tinim am nukni, Ssneɣ win s iumneɣ, yeɛni Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ḥeqqeɣ deg yiman-iw yesɛa tazmert s yara yejmeɛ lamana-inu alma d ass-nni. A lxaṭer yekteb imdanen ad meten ala yiwen ubrid, deffir wayagi, yella lḥisab. Lameɛna Sidna Ɛisa yezmer ad isellek s lkem ɛel wid yettqerriben yis ɣer Rebbi, imi yedder dayem ad icafeɛ deg-sen. Iḍ-agi, a leḥbab, ma teslam i ṣṣut Rebbi i ken-iheḍren ur sɣaret ara ulawen-nwen tubbet, ttkellet ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ, dɣa ttuselkem.

Ad ketbet-aɣ-d sutret-itent, lameɛna i nkun mačči ɣef yiwet tikkelt kan ara ten-nceggeɛ, ẓẓayet cweyya. Ataya ihi lɛelwan-nneɣ. Nnuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Nnuba Lexbar Lxir, Tabuɛt n tibratin meyya u waḥed u rebɛin, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset lǧemɛa d-iteddun f lweqt-agi inuba lexbar n lxir. Ḥassiset ssebt, azekka tameddit, inuba nniḍen s taqbaylit f lweqt-agi diɣen. Nubat-agi i snat ttawḍen ɣur-wen ɣef lmuja talemmast mitin u xemsa lmitrat neɣ rbeɛṭac sebɛa u settin kilwirt n Radyu Monte Carlo. ad awen ibarek rebbi akk ama wid ilan deg tmurt ama d wid ilan deg tumura ibraniyen ad kun yessefhem acu d lmeɛna n leslak swayes i yebɣa ad kun isellek seg yir lǧil deg-s nezdeɣ